Spicer, croeso i Grochen Disney. David dw i. Ac April dw i. A da ni o'r ein bodd efo popeth Disney. Ymunwch â ni bob mis am newyddion Disney, ei ffilmiau, ei parciau, Ai hyd? Dewch i mewn. Helo bawb, croeso! Da ni nol efo pennod newydd o Grochan Disney. David dw i, a dw i yma, fel arfer, efo fy ngwraig April. Helo, April. Wel a helo, David! Diolch! A sut wyt ti heddiw? O, dw i'n iawn, a dw i'n gyffrous iawn emo bennod heddiw. O ie? Pam? Wel, yn y bennod hon, mi fyddwn ni'n rhannu ein adolygiad ffilm cyntaf yn syth o'r sinema! Cyn i ni ddechrau, dim ond nodyn bach. Mae April a fi wedi deud bod ni'n dysgu Cymraeg efo'n gilydd. Mae gynnon ni lawer o ffrindiau sy'n gwrando ar Grochen Disney. Ac mae rhai'n dysgu Cymraeg hefyd. Os oes gennoch chi unrhyw problem efo geiriau yn ystod y bennod, mae 'na restr eirfa yn y show notes efo pob pennod. Oes. Ac wyt ti wedi dechrau Daily Welsh Word ar Instagram yndo? Do, eich gair Cymraeg da ddiolch chi, yn union. Dwi'n ffilmio ffilm fach efo'r anganiad cywir ac yna dw i'n dangos y gair efo lluniau o ffilmiau Disney i helpu. Fy hoff air oedd gafr! Wrth gwrs, fi hefyd. Da ni'n hoffi geifr yn ein teulu. Maen nhw'n wirion iawn. Felly, os gwelwch yn dda, dilynwch ni ar Instagram at CrochenDisney i gael eich gair Cymraeg dyddiol chi. Wel, gawn ni symud ymlaen efo'r segment gyntaf? Iawn, wrth gwrs. Ein segment cyntaf, fel arfer, ydy Newyddion Ffilmiau! Heddiw, rhaid i ni ddechrau efo dau rag hysbyseb. Y cyntaf ydy'r Haunted Mansion! Nes... Diolch. Nes di weld y uh, rhag hysbyseb am um, Haunted Mansion? Do, be wyt ti'n feddwl? O, oh, dw i'n edrych ymlaen at y ffilm. Roedd y ffilm wreiddiol efo Eddie Murphy yn wirion iawn. Roedd Disney yn gobeithio ailwneud y ffilm efo Guillermo del Toro, Cyfarwyddwr enwog iawn, wrth gwrs. Mi wnaeth o gyfarwyddo Pan's Labyrinth, The Orphanage, ac ati. Ah. Roedd Del Toro isio gwneud y ffilm yn fwy brawychus. Dydy o ddim yn gweithio ar y ffilm rŵan, ond mae Disney yn dal i obeithio creu ffilm am y Haunted Mansion sy'n frawychus ac yn hudolus hefyd, efo tipyn bach o ffolineb. Dw i'n gobeithio bydd y fersiwn newydd hon yn well na ffilm Eddie Murphy. Hefyd mae y rhag hysbys sef am Elio'n edrych yn dda iawn, ffilm Pixar newydd, Elio. Wyt ti wedi gweld y rhag hysbys sef am Elio eto? Do, weles i'r rhag hysbys sef. Doedd hi ddim yn edrych fel rhywbeth swn i'n joio, ond Swn i wedi deud yr un peth am y rhaghysbyseb Wally a The Good Dinosaur, ac hyd yn oed Lilo and Stitch, ac mae rheini'n ffilmiau gwych. Ie. Felly, gawn ni weld. Mi fydd hi'n ddiddorol gweld ffilm efo'r arwyr Annabelle hefyd. Bydd, mhm. Dw i'n meddwl bod y ffilm yn edrych yn ciwt iawn, gawn ni weld wir. Felly, 'da ni'n siarad yn proper heddiw am A Little Mermaid! Mae Eibla fi wedi gweld y ffilm o'r diwedd mewn sinema hefyd! Do! A, wel, ro'n i'n hoffi'r ffilm, ond mae Eibl yn teimlo'n wahanol. Mm, ydy! Felly, wyt ti eisiau dechrau? Siŵr, diolch. Fel arfer, dw i'n hoffi'r ffilmiau Disney sy'n ffilmio yn fyw. Dyna live action films. Ond hyd yn hyn, mae'n well gen i'r ffilmiau gwreiddiol. Hynny ydi, y ffilmiau animeiddiedig. Ro'n i'n mwynhau The Lion King, Beauty and the Beast, Aladdin ac ati. Fy hoff ffilm sy'n ffilmio yn fyw oedd Cinderella efo Lily James, ac ella The Jungle Book o'r nawdegau. Roedd 'na ffilm, wel, sequel, rili, Y dilyniant ydy sequel. Dilyniant i'r Jungle Book yn y nawdegau, efo Jason Scott fel Mowgli. Ffilm fendigedig. Dw i'n ei chymeradwyo hi. Beth bynnag, efo'r Little Mermaid, mae'n well gen i'r golegfeydd ar y tir. Ro'n i'n meddwl bod y golygfeydd dan y môr yn wirion iawn. Ie. Roedd y CGI yn weird i mi, ond ro'n i'n meddwl bod Halle Bailey yn fendigedig. Swynol, llais hyfryd, a rhan orau yn y ffilm oedd hi i mi. Felly, be oeddet ti'n feddwl o'r ffilm, April? Ro'n i wrth fy modd â The Little Mermaid. Un o fy hoff ffilm pan o'n i'n blentyn oedd hon, ac mae'n dal i fod, a doedd y ail gread, y remake, ddim yn siomedig. Roedd y golygfeydd o dan y môr yn lliwgar, oedd Sebastian mor ddoniol, ac ro'n i'n poeni oherwydd sut yr oedd Sebastian a Flounder wedi edrych yn y rhaghysbysebiau. Ac mae Halle Bailey yn fren hines. oh, y rhwydd y caneuon newydd yn anhygoel ac yn estyn at y stori ac ro'n i wrth fy modd efo'r rap rhwng Sebastian a Scott. So, oh, na. Dyna pan o'n i'n meddwl, o, oh, Lin-Manuel Miranda, yeah. mae hynny'n gwneud synwyr. Yeah. O! A'r, a'r, sori, a'r cameo gan Jodie Benson gyda'r dingo hopper. Fedra i'n ddweud cymaint am y ffilm. Mae'n un o fy ffefrynnau. erioed! Ie, mi a wnes i sylwi ar yr erial wreiddiol Jodie Benson hefyd! Da iawn i Disney! Mae'r golygfeydd yn y castell yn hyfryd iawn. Ro'n i'n hoffi dyluniad y ffilm yng nghyffredinol. Gawn ni brynu'r ffilm ar Blu-ray? Wrth gwrs! Siarad am Ariel a Halle Bailey, Ein hail segment heddiw ydy newyddion y parciau! Dach chi'n medru gweld yr erial o'r ffilm newydd yn y parciau rŵan, am Harris yn California ac Orlando hefyd. Dach chi'n medru ei gweld hi dim ond yn Hollywood Studios yn Orlando ar hyn o bryd. Be wyt ti'n feddwl ei brol am y newid? Dwi'n meddwl bod hi'n syniad grêt bod y plant yn medru ymweld â'r ddau aerial yn y parc rŵan. Dwi'n meddwl bod hi dros dro ond gobeithio bydd Disney World yn cadw'r set up a a Disneyland ac ac yn y blaen achos mae'n hudolus cael y cyfle i ymweld â'r ddau. A does dim problem achos yn Florida, reit, mae un Ariel yn Magic Kingdom, y greiddiol, a'r Ariel newydd yn Hollywood Studios. Felly, dim hyd wedi ddifetha. Ie, dw i'n cytuno. Sgen i ddim syniad o gwbl pam mae'r Ariel newydd yn ddim ond dros dro. Mae'n hawdd iawn cadw y ddau Ariel yn y parciau. Ond, gawn ni weld. Ella bydd yr arial newydd yn boblogaidd iawn ac aros yn y parciau yn y dyfodol? Dw i'n gobeithio. Gobeithio. Mhm. A fi hefyd. Felly, um, unrhyw newyddion arall y mis yma am y parciau? Ie, yeah, diolch. Dim ond dau beth cyflym, really. Mi wnaeth Disney gyhoeddi lluniau o'u gwesty newydd yn Disneyland California. Maen nhw'n newid y gwesty Paradise Pier Hotel i Pixar Place Hotel. Wyt ti wedi gweld y lluniau newydd? Do, mae Pixar Pier yn edrych yn wych, ond dwi'n meddwl dy fod di'n gwybod mwy amdani hi, David. Na, dim rili. Maen nhw'n defnyddio'r cymeriadau o'r ffilmiau Pixar, wrth gwrs. Maen nhw'n dal i wneud newediadau efo'r gwesty. Ond dwi'n meddwl bod y gwesty yn edrych yn rhy fodern. Dwi ddim yn teimlo unrhyw hud pen dw i'n edrych ar y lluniau. Ond dydyn nhw ddim wedi gorffen eto. Felly, gawn ni weld. Un peth arall. Ok. Mae'n hanner ffordd at Nadolig yn Disney. Ac y maen nhw'n cyhoeddi noson token arbennig yn Hollywood Studios yn Florida dros y Nadolig eleni, Jollywood Nights. Mi fydd Jollywood Nights yn barti fel Mickey's Very Merry Christmas Party yn y Magic Kingdom. Wwhoi! Ie. Ond, mae Jollywood Nights yn edrych yn fendigedig i mi. Dw i wrth fy modd efo cerddoriaeth jazz. Mi wneith Jollywood Nights gael bandiau fyw, bandiau sy'n chwarae cerddoriaeth jazz, cerddoriaeth Lladin ac ati. Mi wnawn nhw gael bwydydd Nadolig hefyd. Mi wneith y cymeriadau Disney wisgo eu dillad Nadolig. Llawer o bethau. Mae'r tocyn yn ddrud iawn, siwr o fod. Mi faswn i'n mynd tasai gen i bres. A ti? Na'i ddeud, dwi'n hoffi'r golwg o'i fwydydd Nadolig fel y shimmering sips a'r sensational sweets o bwydydd a diod Nadolig, ie, shimmering sips, diod. Mae'n gwneud i mi ddymuno fy mod i'n berson lleol Achos mae bob amser ddigwyddiadau anhygoel i fynd iddyn nhw. Yn union, fi hefyd. Reit, dyna fo am newyddion y parciau. Rŵan, ein segment nesa, ffeithiau Disney! Iawn, April. David! Wyt ti'n gwybod enwau dau gymeriad Disney sy'n cael eu henwi Ar ôl Walt Disney. Eh? Ydw i ddim yn dallt. Wel, mae 'na ddau gymeriaid, un mewn ffilm Disney, un mewn ffilm Pixar. Ydyn nhw'n boblogaidd? Wel, mae cymeriad Pixar yn boblogaidd iawn. Ond dydy cymeriad Disney ddim yn boblogaidd iawn rili. Iawn. Efo'r enw Walt? Na, dim efo'r enw Walt. Yy, tribute i Walt. O! Dw i'n dallt rŵan. Yy, dw i'n trio meddwl. M-hm. Dynol neu anifeiliad ydy'r cymeriadau? Ah, dyfaliad da iawn. Na, dydy cymeriad Pixar ddim yn ddynol nac yn anifail. O! Mewn Pixar, fel Inside Out. O! Toy Story? Na, dim Toy Story. O! Wall-E! Da iawn, wyt ti'n cywir. Fel Walter Elias Disney ydy Wall-E. Elias oedd ei enw canol. O, waw! Ie. Felly, dynol ydy cymeriad Disney, hen ffilm Disney. O, hen ffilm. Bambi? Na. Snow White? Na, Fantasia.

Sut mae hynny fel Walt? Ynsyd, ydy Disney wedi sillafu yn ôl? O! Am ddiddorol! Iawn te, dyna eich ffaith Disney am mis yma. Diolch, David. Felly, ein trydedd bennod. Diolch fel arfer ei Bro. Wnest ti fwynhau ein pennod heddiw? Fi? Wrth gwrs! Wel, yy, pam na wnei di ofyn i'r gynulleidfa? O, syniad da iawn! Dach chi wedi bod yn mwynhau ein podlediad hyd yn hyn? Dilynwch ni ar Instagram, YouTube a Facebook rŵan hefyd. Dach chi'n medru deud wrtha ni be dach chi'n feddwl o'r rhaglen? Byddwch yn neis plis? Diolch. Oes plis. Tan mis nesa ba wele chi yn fuan. Hwyl bawb! Mae'r bennod hon o Grochan Disney wedi ei chyflwyno a'i golygu gan David Herzog, hawlfraint Crochan Disney 2 dim 2 tri, ac eithrio eiddo Disney, Ni sy'n perthyn i'r Disney Corporation. Diolch i Gwawr Dafydd, ein tiwtor ar ein taith. Wela i chi yn fuan! Os oes gynnoch chi unrhyw brob- Os oes gynnoch chi unrhyw plob-